Agoo! Awofoɔ, ahwɛfoɔ ɛne adesuafoɔ, ɛnɛ me ma m'akwaaba. Me pɛ sɛ me bisa wo asɛm bi. Sɛ wo nam, na sɛ wo hyia wo kuro mu hene a, sɛn ɛna wo bɛ kyea no? Anaa sɛ, wo wɔ fie, Obi fi afuom aba, ɔkyea wo a, sɛn na wobɛgye no so? Ɛnnɛ, mema w'akwaaba soronko ba ɛnnɛ adesua so, na ɛnnɛ yɛrebɛhwɛ nkyia ne ne nnyesoɔ. Sɛ yɛrekɔda a, sɛn na yɛkyea? Anaasɛ anɔpa, yɛkyea sɛn? Na afei afahyɛ bere nso, sɛn na yɛkyea? Ntɛn na ka me ho, nkɔ baabiara na gye akonnwa na yɛn nyinaa yensua nkyia ne ho nnisoɔ. Meda mo ase. Afei ɛnnɛ, aseda adi hɔ bio. Mede rema wɔn a wɔanya bere na wɔ subscribe ama saa kasamfoni a bere biara yɛde adesua to hɔ a wɔnya akwanya hwɛ bi ma yɛn. Deɛ ɛka ne sɛ Nyame nhyira mo. Wo a wabɛka yɛn ho nso ɛnɛ yɛma wakwaaba de ba Adesua TV so. Deɛ mesrɛ wo ara ne sɛ wobɛ subscribe ama yɛn Na wo wie a, broni frɛ biribi notification bell, ɛyɛ adɔma bi wɔ hɔ, wo mia so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a berɛ biara yɛde adesuadeɛ to hɔ a, ɛbɛbɔ nkaeɛ sɛ yɛde adesuadeɛ ato hɔ, na wo nso woanya akwanya ahwɛ bi ama yɛn. Ɛnnɛ, mema w'akwaaba. Wo wie nso a, ɛnka hɔ ara. Kyɛ ma afoforɔ nso mmɛka saa adesua, adesua kasamfonin ho. Mema m'akwaaba ɛnnɛ. Ɛnnɛ, yɛnhwɛ. Yɛhwɛ nkyia ne ne nyesoɔ. Ɛndɛ, sɛdeɛ mama wanya ne nteɛ dada no, ɛnɛ yɛhwɛ nkyia ne ne nyesoɔ. Sɛ ɛdu anopa na yɛkyia a, sɛn mpo na yɛbɛgye so? Anɔpa nkyia yɛ. Mema wakyi sɛ onii koro no a ɔkyiaeɛ no yɛ ɔbaa a, wobɛgye so yaa ɛna. Sɛ ɔyɛ ɔbarima nso a, wobɛgye so yaa agya. Na sɛ ɔyɛ obi a wo ne no bɔ tipɛn a, wobɛgye so yaa nua. Yɛnsan mfa biom. Anɔpa nkyea. Me ma wakye oo. Sɛ onii koro no a wakyea no yɛ ɔbaa a, wobɛgye so yaa ɛna. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima nso a, wobɛgye so yaa agya. Na sɛ onii koro no, wo ne ne bɔ tipɛn a, wobɛgye so yaa nua. Afei, yɛyɛ yɛdan yɛn ani na yɛnhwɛ awia sɛdeɛ ɛyɛ kyea. Sɛ wotu obi awia a, wobɛkyea no, mema wo aha oo. Na nnyesoɔ no nso, sɛ ɔyɛ ɔbaa a, ya ɛna, ɔyɛ ɔbarima a, ya agya. Na sɛ ɔyɛ obi a wo ne no bɔ tipɛn a, wobɛgye so yɛ nua. Anwummerɛ nso nkyea, anwummerɛ yɛkyea madwo. Mpaninfoɔ mmienu ahu sɛ efi nnɔnan ɛkɔ no a ɛna ɛyɛ anwummerɛ nti wobɛkyea madwo. Nti wohyia obi na wopɛ sɛ wokyea no a, mema wo adwo oo. na onii koro no sɛ ɔyɛ ɔbaa na sɛ ɔbaa na ɔkyea ya a, yɛbɛgye so ya ɛna. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima nso a, yɛagye so ya agya. Na sɛ ɔyɛ obi a ne ne bɔ tipɛn a, ya nua na obiara ɛkɔ ne baabi. Afei yɛnhwɛ, ɛberɛ a wakɔsra obi anadwo, A wokɔda. A wokɔda. Ɛno sɛdeɛ ɛyɛ a yɛdi nkra no nie. Da yie oo! Ɛsiane sɛ wokɔda nti, ɔma wo da yie. Da yie oo! Wo nso wobɛtumi agye so nso da yie. Ɛsiane sɛ ɛberɛ aso a mokɔ akɔyɛ dɛ akɔda. Sɛ wokɔto adwumayɛfo a, ɛwɔ sɛ wokyia wɔn. Wɔ Akanman mu deɛ, beaeɛ biara a wobɛkɔ no ɛwɔ sɛ wokyia. Enti sɛ wokɔto sɛ adwumayɛfo a wɔreyɛ adwuma a, ɛnkyea no nie, mema mo adwuma oo! Na wɔn nso agye so. Adwuma yɛ abira o. Adwuma adwuma oo, adwuma yɛ, ahaa. Nti wei ɛne kyea a sɛ wo kɔ te sɛ adwumayɛfoɔ a wɔyɛ adwuma a wobɛkyea wɔn. Afei yɛn hwɛ, afahyɛ brɛ asenkyea. Afahyɛ berɛ ase nkyea. Ɛdu afahyɛ a, sɛn na yɛkyea? Yɛwɔ afahyɛ bebree wɔ hɔ, Adaeɛkɛse, Odwira, ne deɛ ɛkeka ho. Afahyɛ berɛ duru a, sɛ yɛyɛ Kristofoɔ nso na sɛ afahyɛ duru a, yɛkyea. Nkyea a yɛkyea wɔ afahyɛ ase nie, Mema mo afihyɛ pa oo. na wo nso agye so. Afei nkɔ mmɛto yɛn. Afei nkɔ mmɛto yɛn. Ɛno ne nyeso a wode bɛgye so. Mema mo afihyia pa. Nti ɛwɔ nnwom bi sɛ yi. Mema mo afihyia pa o.

Afei, yɛnsan nhwɛ nkyia wei nso. Bere a obi awo, bere a obi awo. Sɛ obi wo na sɛ wokɔsra no a, nkyia bɛn na wobɛkyia no? Obi wo na akɔsra no a, wobɛkyea no. Wo tiri nkwa a, na onii no nso agye so. Me tiri da ase. Me tiri nkwa na on wo tiri nkwa na onii no nso agye so. Me tiri da ase. Afei, abotafoɔ no a yɛawo no no anaasɛ akwadaa no a yɛawo no no, Ɔno nso bɛkyea no. Waba a, tena ase. Waba a, tena ase. Ɛno nso yɛ obi a wawo a wakɔ akɔsra no nso ne nkyea ɛno no. Ebio moma yɛnhwɛ sɛ obi hu nipa bi ɛka baabi a sɛn ɛna yɛkyea onii korɔ no. Sɛ obi hu nnipa firi mu a, sɛn na yɛkyia onii korɔ no? Yɛkyia onii korɔ no, Due, monhyɛ den, mema mo yea kɔ. Due, Monhyɛ den, mema mo yako. Yei ne nkyea a yɛde ma obi a ne busuani firi mu anaa ne dɔfo bi firi mu. Due, monhyɛ den, na yɛma mo yako. Afei yɛnhwɛ Sɛ wokɔto ɔhene a, sɛn na wobɛkyea no? Wobɛkyea no nana makye oo, anaa nana maha oo. Dabi, yɛnkyea ɔhene saa wɔ Akanman mu. Yɛwɔ ɔkwan a yɛfa so kyia ɔhene. Ne saa nti, sɛ wokɔ ahemfie a, anaasɛ woto nana na wopɛ sɛ wokyia no a, nea wobɛka ne sɛ, Nana, nya nkwa daa. Anaasɛ, Nana, wo nkwa so. Nana, wo nkwa so. Enti sɛ wokɔte sɛ ɔte kɔkɔɔ soɔ, ɛyɛ otumfoɔ ɔsɛe tutu a, nkyea a bɛkyea ne sɛ Nana, wo nkwa so, anaasɛ Nana, nya nkwa daa. Yei ɛne nkyea a yɛde kyea ɔhene. Mepɛ sɛ yɛhwɛ nkyea a etwa toɔ ɛnnɛ na yɛde yɛn adesua no aba awieeɛ. Sɛ wo ne obi rekɔ beaeɛ baako na sɛ ɔnni korɔ no di kan gya wo a, wokɔduru hɔ a, sɛn na abɛkyea? Anaa modɔɔso, morekɔ dwumadie bi ase. Wokɔeɛ no, afoforɔ di w'anim wɔ hɔ. Woduru hɔ a wobɛyi w'ani? Daabi. Ɛwɔ sɛ woduru hɔ a, wokyea. Woduru hɔ a, wobɛkyea. Mema mo adi kan. Mema mo adi kan. Anaasɛ mema mo atena ase. Mema mo adi kan. Anaasɛ mema mo atena ase. Ahwɛfoɔ, adesuafoɔ ɛne Ghanafoɔ, ɛnɛ yɛn adesua no yɛde akɔ awieɛ. Ɛnɛ yɛahwɛ nkyia ahodoɔ bi ne ne nnyesoɔ. Deɛ ɛdi kan, ɛsɛ sɛ yɛkyia anɔpa a ɛyɛ makye. Sɛ onni kunu na ɔkyerɛ no yɛ ɔba a, wobɛgye so yɛ ɛna. Sɛ ɔyɛ ɔbarima a, wobɛgye so yɛ agya. Sɛ ɔyɛ wo tipɛn a, wobɛgye so yɛ nua. Awia, yɛkyea mo aha. Saa ara na onni kunu no, sɛ ɔyɛ ɔba a, wobɛgye so ma yɛ ɛna. Ɔyɛ ɔbarima a, yɛ agya. Ɔyɛ wo tipɛn a, yɛ nua. Anwummerɛ anaa anadwo, yɛkyea Madwo oo! na wagye so Ya ɛna anaa Y'agya anaasɛ Y'anua. Berɛ a yɛrekɔda, Dayi oo! Ɛno nso, wo nso wobɛtumi aka dayie no bi akyerɛ onipa no. Sɛ afahyɛ duru a, sɛn na yɛkyea? Me mama Fishapa oo! Na onii no nso agye so Afe nkɔ mmɛto yɛn. Sɛ wo ne obi rekɔ beaeɛ baako anaa worekɔ dwumadie bi ase na na sɛ woduru hɔ na nkurɔfoɔ adi kan agya wo a, wobɛdi kan aka sɛ, mema mo atena ase anaasɛ mema mo adi kan. Sɛ woto wo kurom hene anaa wokɔ ahemfie a, wobɛkyerɛ sɛ nana nya nkwa daa anaa nana wo nkwa so. Afei, wokɔkyea obi a wawo foforɔ a, ɔkɔ a ɔse, wo tiri nkwa na onii ni nso agye so, me tiri da ase. Abofra no nso a yɛawo no no, wobɛkyea no sɛ, w'aba a tena ase. Ɛnnɛ, yɛde asi ha. Sɛ mo ara monim sɛ adesua TV deɛ yɛaba ma obiara.